D'Sozialpartner hunn also de Solidaritéitspak 3.0 ënnerschriwwen. Aus dem Accord geet jo ënner anerem ervir, datt d'Steiertabell d'nächst Joer ugepasst gëtt, sou datt d'Leit fir zwou an eng hallef Indextranchë méi netto erauskréien. Virun enger Woch nach sot de Premier, datt d'Steierdiskussiounen net an eng Tripartite gehéieren. D'Gewerkschafte kruten also do op d'mannst deelt d'Satisfaktioun an och d'Patronat weist sech zefridden. D'Anne Wolff war bei der Signature an der Mëttesstonn dobäi.
Patronat, Gewerkschaften a Regierung sinn zefridde mat sech. Et wier gelongen, d'Inflatioun méi niddereg ze hale wéi virausgesinn, d'Leit wieren entlaascht, d'Kafkraaft erhalen an d'Betriber hätte Previsibilitéit. Mir investéieren eng zousätzlech hallef Milliard dëst Joer an nach eng Kéier ronn 850 Milliounen Dat nächst Joer an déi Joren drop ëmmer ronn 500 Milliounen, déi eleng d'Steiermesuren an d'Mesuren am Logement och wäerten ausmaachen. D'Mesuren, déi mer haut decidéiert hunn, wäerte mat dozou bäidroen, ons Kafkraaft an och ons Wirtschaft esou ze stäipen, datt mir och an den nächste Joren op déi néideg Recetten ziele kënnen, déi et ons erlaben, weider an d'Mënschen an an d'Land och kënnen ze investéieren. De Steierkredit gëllt dobäi réckwierkend vum Januar dëst Joer un, d'Upassung vun deenen zwouanengenhallwen Indextranchen am Barème réischt vum Januar 24 un. Mee wat heeschen d'Steiererliichterunge konkret am Portmonni? Offiziell Rechebeispiller gëtt et nach net, mee. Ech kann d'Beispill mat engem Duerchschnëttsloun ginn vu 5.000 Euro brutto. Do si mer bei manner Steierlaascht vu ronn 720 Euro d'Joer. Dat ass elo ongeféier, well effektiv musse elo nach genee Rechnunge gemeet ginn an déi Feinanalys dovunner gemeet ginn. Et wier ee sech bewosst, datt déi nei Mesuren net sozial cibléiert sinn, ma et wier e gudden Ufank, do si sech d'Gewerkschaften eens. Allerdéngs, fir der Präisdeierecht an der sougenanntener kaler Progressioun Rechnung ze droen, hätt ee fir d'Gewerkschaften d'Tabelle missten un aacht Indextranchen upassen. Dat well duerch all Indextranche jo de Bruttoloun klëmmt an dorops nees méi Steiere bezuelt ginn. Mir hunn déi Berechnungen nach net ganz genau gemat. Et sinn elo keng enorm, enorm Zommen. Dir wësst jo, datt mir och verlaangt haten, datt de Steierbarème sollt ganz ugepasst ginn. Dir wësst awer och, datt natierlech d'Regierung dat iwwerhaapt net wollt maachen. Mee wat fir eis och ganz wichteg ass, datt elo mol Dee Prinzip do, fir et net ze man, datt deen elo gebrach ass, datt en do elo gemat ginn ass, mee mir hätten natierlech léiwer en Automatismus gehat, wou d'Regierung awer net mat op de Wee gaangen ass. D'Patronat weist sech och zefridden. Et hätt ee Previsibilitéit an der Kris an d'Inflatioun wier esou ënner Kontroll. Den Indexsystem selwer wollt een haut net a Fro stellen. Wouhier de Sputt fir d'Mesuren am Staatsbudget kënnt, konnt iwwerdeems haut net gekläert ginn. D'Finanzministesch war bei der Signature de Moien net dobäi. Fir genee ze wëssen, wéi vill een duerno am Portemonnaie méi huet, bleift dem Bierger deemno wuel just ofzewaarden, bis konkret Rechebeispiller virleien an déi respektiv Gesetzer gestëmmt sinn.